Dwi jyst yma am funud bach i groesawu um, Gina, Eiri, a'r teulu, a'r cyfranwyr a'r trefnwyr i gyd. Diolch i Angharad Thomas a Sian Hywys am drefnu y siaradwyr arbennig hefyd heddiw yma. Lansiad cyfrol deyrnged Gareth Miles yma yn Wrecsam, mae'n addas iawn yn dydi? Gyda siaradwyr arbennig hefyd sydd gennym ni heddiw. Lle priodol iawn ydy Wrecsam ar gyfer y lansiad, gan fod cynifer ohonom yn cofio Gareth fel athro Ffrangeg Ysgol Morgan Llwyd. Mae gen i atgof o wrando ar sgyrsiau Ffrengig o hen record vinyl craclyd yn un o gabanau Ysgol Morgan Llwyd, yy ym Mryn y Cabanau. Roedd Gareth yy wastad yn barod am sgwrs ac yn gefnogol iawn bob amser, yy wedi gadael yr ysgol hefyd oedd yn nodwedd hyfryd iawn. A dwi'n cofio'r effaith a gafodd Tre Ffin, ei nofel i'r Lolfa, yym, arna i fel un oedd yn dechrau sgwennu ac ati. A hwnnw yn creu awydd mewn llawer ohonon ni yn ardal Wrecsam i ysgrifennu uh, am y fro. Um, ond dwi'n meddwl mae Gareth oedd y, cy- y cyntaf efo ffuglen am y fro. Yn ddiweddarach, wrth gwrs, fel oedolyn, mae rhywun wedi deall i aberth dros ei wlad a'i iaith hefyd oedd mor arbennig. Croeso i chi gyd yma felly i bnawn o gofio a diolch uh, am gyfraniad uh, Gareth a croeso i'r teulu a'r cyfranwyr i'r cyfarfod.
i ddod yma. Mae'n hyfryd fod yma yn Capel y Groes. Um, a diolch yn fawr i ni am Asio Lloyd yn arbennig, achos uh, dysyniad di oedd hyn, a diolch yn fawr iawn am o'n gwahodd ni yma. Mangre, wrth gwrs, cartre teuluol cyntaf Gareth a Gina, a hefyd yma y ganwyd dwy o'i merched. Mae yna ddigwyddiadau tebyg o ran lansio'r gyfrol um, i ddathlu bywyd Gareth o'r gwylltio gweithredu. Digwyddiadau mewn llefydd arbennig i'r teulu wedi cynnal ym Mhont y Rhydd, yng Nghanarfon, yn Aberystwyth ac yn Llanddarog. A mae wedi bod yn gyfle i bobl ddod at ei gilydd i, i rannu hanesion am fywyd y gwaithgaredd yn y cymunedau hynny, ond hefyd wrth gwrs i drafod arwyddocâd i weledigaethau i Gymru gyfan a thu hwnt i Gymru hefyd. Um, bydd nifer ohonoch chi, dwi'n siŵr, yn gyfarwydd efo'r bywgraffiad byr iawn yma dwi'n mynd i roi cyn i fi weld Gina i ddod i, i rannu a mae Gina mynd i fod yn defnyddio y sgrin, felly mae'n bwysig iawn bod chi'n gallu gweld y sgrin, gobeithio bod pawb yn nawr i'r amser i weid os oes yna broblem. Yym, ond ie, wrth gwrs, fe gafodd Gareth a'i chwiorydd Liz a Jill i magu enwau mawr yn Sir Gaernarfon, a fe raddiodd e o Brifysgol Bangor mewn Saesneg ac athroniaeth. Os fi'n cael rhywbeth yn anghywir, bydd di, wrth gwrs, cywiro. Cywri. Gwyd. A fi oedd yn gweithio fel athro, fel dyn ni wedi clywed, yn Wrecsam, ond hefyd yn Amlwch ac yn Nyffryn Nantlle. a fuodd e wedyn wrth gwrs yn ymgartrefu efo'r teulu ym Mhontypridd ac yna cyn symud i Sir Gafyrddin yn nes ymlaen. Fe oedd trefnydd um, cynta Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru, cyn cychwyn ar yrfa llwyddiannus iawn fel awdur a llenor proffesiynol. Fe gyhoeddodd e, dewch i fewn, da ni mond newydd gychwyn, mae'n ddigon o le yma. Fe gyhoeddodd e um, lu o nofelau uh, a hefyd cyfeithiadau um, ac addesiadau o'r Ffrangeg a'r Saesneg. Uh, llwyfanoed dros 20 o'i ddramau ac roedd e'n sgriptiwr cyson, wrth gwrs, ar gyfer cyfresu teledu poblogaidd ar S4C. Dyna ni'n dal i fwynhau fel pobl y cwm ac yn y blaen. Wrth gwrs, roedd Gareth yn un o sylfaenwyr Cymdeithas yr Iaith, a dyna oedd y prif gysylltiad i efo Gareth um, fel rhywun ath ddod yn rhan o Gymdeithas Iaith yn yr 1980au. Ac ar hyd i fywyd, mi oedd Gareth wrth gwrs yn ymgyrchydd brwd dros nifer o chosion wleidyddol a chymdeithasol. Oedd e'n lladmerydd grymus dros sosialaeth fel newn ni glywed ac um, a, a mi yrfa um, y myd ymgyrchu. O ran mynd ati i, i greu'r gyfrol deyrnged yma, yng Ngharad, Bydd yn siarad yn nes ymlaen. Hywel, sy'n methu bod yma, yn anffodus, p'nawn 'ma. Roeddwn i'n awyddus i gyhoeddi nid cofiant fel y cyfryw, ond i gasglu cyfraniadau gan amrywiaeth o bobl. Byddai'n cynnig ffenest ar gyfer cymaint o agweddau â phosib mewn gwirionedd ar gyfraniad Gareth. A hynny er mwyn i'r genhedlaeth nesa' hefyd, yn ogystal â ni gyd, i ddod i wybod am Gareth a chael ei hysbrydoli ganddo fe. Oeddwn i hefyd wrth gwrs yn newyddus i roi lle i Gareth y dyn, y tad, y gŵr, y cyfaill, a dangos i bersonoliaeth a'i gymeriad hoffus. Felly mae yna dros 30 o gyfranwyr yn y gyfrol, achos mae Marian yn eistedd yn fan ar y cefn, a diolch i ti am hynny, uh, efo sawl copi o'r gyfrol i'w gwersi, felly gobeithio os nad ydych chi eisoes wedi gweld y gyfrol neu'n cael cyfle i ddechrau ei darllen neu um, y byddwch chi yn mentro i'w frynu a darllen. Mae yna lu o gyfraniadau sydd hefyd yn, yn ysgrifau uh, byr, darnau pytiog yn y gystal a rhai cerddi a ffotograffiau a chyfoliadau. A mae wedi bod yn fraint i ni fel cyd-olygyddion um, i, i weithio'n agos efo'r teulu, ac felly mae yna gyfraniadau gan y teulu yma. A felly mae'n gret i allu cael Gina i gychwyn ar y sgyrsio. Fydd yna gyfle i gyfrannu hefyd yn nes ymlaen, achos dwi'n gwybod bod yna sawl un o'r chi efo atgofion um, o Gareth a'i amser yma yn Wrexham. A wnaethoch chi gyfarfod yn fama, os dwi'n iawn? Do, do. Pan oedd y ti yn fyfyrwraig yeah. yn Nhaftrefle, yeah. um, a wedyn wrth gwrs wedi byw yma am ryw deg mlynedd. A gath Gina ymlaen wrth gwrs i fod yn athrawes yn ysgolion Merthyr a Phont y Pryd yn ysgolion Cymraeg yr ardal ac uh, ambell flwyddyn wedyn erbyn hyn ti'n fan fi ac da ni nodi bod y gyfrol hon wedi chyflwyno i dy wyrion a bwyr esau. Felly, croeso mawr i Gina a diolch i ti hefyd i. Um, diolch i ddechrau i Aled. Dwi'n fel, diolch yn fawr Aled am y croeso arbennig. A hefyd i Nia am drefnu popeth, Nia Marshall. Ni'n cael croeso arbennig i Nia. Diolch yn fawr Nia.

A oedd Gareth a finna'n ffrindiau mawr gyda Mavis a Doctor Gareth, rhieni Nia, a croeso bob amser yn eu cartref braf yn Nghwch Gwyn ger Coed Poeth. Um, mae dros hanner canrif 1975 ers i ni symud o Wrecsam, a dwi ddim yn abod y lle erbyn hyn, Mae eiriau fi wedi bod am dro bore yma ac o'na ambell i adeilad yn dod yn gyfarwydd, o'n i'n dweud, o, fan hyn oedd Marks, fan hyn oedd Litlewoods sydd yn oed. ac o'n i'n cofio rhyw siopa, ac o'n i'n cofio lle oedd yn fflat ni yn Bridge Street sydd wedi diflannu, dwi'n meddwl bod Bridge Street wedi mynd erbyn hyn. Bydd rhai ohonoch chi'n cofio fanno, dwi'n siŵr, Eilris, Ryddenig. Yym, wedyn oedd hi'n braf mynd o gwmpas y dre, a mae Elen a Branwen, gafodd ei geni yma yn ymddiheuro bod nhw wedi methu bod yma heddiw. Wrth gwrs, mi ydyn nhw yn ysgol bod hyfryd yn Park Avenue, a oedd Eiri heb ei geni adeg hynny, yn Mont y Pryd gafodd Eiri ei geni. A mae yna wnebau cyfarwydd iawn am y pnawn yma, Um, dwi'n eisiau enwi pawb, ond dwi yn mynd i enwi y ddwy eirlys. Dwi'n falch bod eirlys Owen wedi cyrraedd mewn pryd, a diolch yn fawr eirlys am ddod. Um, oedd eirlys yn gweithio efo Gareth yn nyddiau cynnar Ysgol Morgan Llwyd, a tro cyntaf ni gyfarfod oedd yn rhagfyr 1965. Dwi'n meddwl bod os bydd eirlys yn cofio hyn, ond oedd y ddrama Cariad Creulon gan Bryn Williams yn cael ei darlledu ar y teledu. Oedd hi wedi teithio gwmpas a bod hi'n mynd i fod ar y teledu. A mi oedd Elisabeth chwaer Gareth yn actio yn hi. A mi oedd Gareth wedi gofyn i Eilus yn yr ysgol os bysa fo'n cael dod i weld y ddrama, achos oedd gen o fo ddim teledu a doedd gen i ddim teledu yn y coleg. A um, oedd Gareth wedi gofyn, gael fod ar rywun efo fi, a fi oedd y rywun yna. Felly, um, wnaethon ni gyfarfod Eilus yn y cynnig. Dwi'n ti'n cofio Eilus? Sgyn ti go hynny? Felly diolch Eris a Gwyl. a diolch Ifor am dod yn nhw pnawn yma. Diolch yn fawr i ti. Yr Eilis arall oedd Eilis Morris, sy'n hefyd yn eistedd yn hyn wrth ymyl Aled. Um, oedd Eilis a fi yn y coleg efo'n gilydd, Eilis Morris, Eilis Dwyrydd yn nes ymlaen. A fel y dwedodd Eilis mewn llythyr atai ar ôl i Gareth farw, Gawson ni gymaint o hwyl yn Hydref 1965 a trwy 1966. Llawer o sbort. A dwi'n falch bod Eilís a finna wedi ail-gysylltu ac yn llythyru ac anfon tecs at ein gilydd erbyn hyn, ar ôl colli cysylltiad am sawl blwyddyn. Yym, gafon, a hefyd dwi'n gweld bod Louise yma, diolch yn fawr am ddod Louise, a Gareth a Marian. A wrth gwrs Sioned a Meirwen hefyd, a Bethan, Beryl. Dwi'n dechrau enw er bod fi ddim wedi bwriadu. Ond mae jyst gweld y gwneudau cyfarwydd. Um, mi gafon ni ddau gartref yn Rexham cyn prynu ti yn y tro cyntaf, wel byngla dweud y gwir, mewn stad newydd yn Boras yn Rexham. A yna lawer o deuluoedd ifanc yn byw yno, Sioned ac Alun Edwards, Eilis a Gwyl o ddim yn bell, a wedyn Harri Lloyd a bron, Beryl a Richard, a mi oeddan ni wedi byw ar draws y ffordd i Louise ac Arfon pan oeddan ni'n y fflat yn Bridge Street. A rownd y gornel le oedd Beryl a Richard a Carys a Glyn hefyd. Felly dyna ein hanes yn Wrecsam, cyn symud yn 1975 i Gaernarfon ac ymhen blwyddyn i Bont-y-pridd, sdi a bu yma am dros 45 o flynyddoedd.

Mae hwn um, yw'r lluniau cynnar o Ysgol Morgan Llwyd. Bydd Eilís yn nabod rei. A dwi wedi cael gair efo Geraint. Mae Geraint wedi rhoi enwau rei ohonyn nhw hefyd. Os o'n i ddim yn... O'n i wedi cael lluniau um, enwau'r genod i gyd, ond ddim uh, yr hogia. Ie, yeah. iawn. Llun, ie, wedyn oedd hwnna um, drama oedd Gareth wedi wneud, wedi ennill yn Steddfod yr Urdd yn Hergybi oedd hwnna, 1966. A dyna ni eto. Chi'n gweld y gwpan? Mm. Oedd wedi cael y wobr gyntaf yn Steddfod yr Urdd. A dyna ni eto. Mae hwnna erbyn hyn yn y 70au cynnar, dwi'n meddwl. Hwnna. Ti'n abod rei yna, Elis? Os eisiau. Ie, a dyna fo. A dyna hwnna hefyd. A dyna Gareth yn fanna. Um, mae, wel, dwi'n nabod rai, mae rai gwneud o'r cyfarwydd yn fanna, Nia Ceidio gyda chwith. A mae chwaer, dy chwaer ti, Geraint, sy'n wedi mynd heibio hwnnw. Na, oedd hi yn un cyntaf.

Ond mae'r um, y gwneud beris yn ddiarth i mi. A mae hwnna pan ddysgol mae pan llwyd yn un ar hugen, oedd yn cael gwahoddiad yn 1984 oedd hynna. A mae'n ei nhw yn hyn. Hiraeth yn eto. Da ti'n ifanc iawn o dy cynnig, Evans.

A dwi ddim yn siŵr pwy ydy'r ferched. Mae Gareth fanna. Gareth Gybweled di hwnna. Um, BBC dwi'n meddwl. Um, ar ôl gweld yn Eirin Tal yma rhywbryd. Mae'n fwy diweddar eto.

Ie, dwi'n mynd i ddarllen be yn nghyfraniad i i'r llyfr, lle mae rai hannoch chi wedi glywed am barod. Um, priododd Gareth y Fina mis Mawrth 1967 ar ôl canlyn y, uh, ar ôl dechrau canlyn y mis Hydref 1965. Pan o'n i'n ugain oed a Gareth yn saith ar hugain, felly ydych chi'n gwybod faint sy'n oed i. um, roedd yn gyfnod prysur cynhyrfus gyda Gareth yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith a llawer o fynd a dod yn y fflat ein cartref cyntaf yn Bridge Street, Pont y Pri, uh, Bridge Street, Wrexham, Uwchben siop ddodrefn a golygfa o Bôt y Breweries o'r ffenest gefn. Ar y pryd roedd Gareth yn athro Saesneg a Ffrangeg yn Ysgol Morgan Llwyd yn y dref. Ysgol gymharol newydd ar y pryd, roedd yn ffodus iawn fod y prifathro WJ Davies, Will John, yn gefnogol iddo, ac yn caniatáu iddo golli ambell fore neu bnawn i ymddangos yn y llys. Gan nad oedd ffôn yn y fflat, caerwyd hynt hefyd i ddefnyddio ffôn yr ysgol at ddibenion y gymdeithas. Am rai misoedd oedd y patrwm yma ymlaen, Gareth yn y llys, cael dirwy, a bygythiad o fynd ag eiddo o'r fflat wedi hynny. Wrth gwrs, roeddent yn gobeithio galw'n ddi-rybudd, ond gan fod ffrind i Gareth yn newyddiadurwr i Wrexham Leader, a ffrind ganddo yntau yn yr heddlu, byddem yn gwybod pryd i'w disgwyl, a byddai ffotograffydd o'r papur yn aros am y beiliaid yn y fflat. Digon o gyhoeddusrwydd i'r Gymdeithas. Roeddwn wedi sylweddoli fod ganddo ddiddordeb mewn coginio ers i mi ei nabod. Ar ddau neu dri oedd yn rhannu tŷ efo fo yn Earl Street Wrecsam yn canmol ei ddawn. Dysgu coginio ar ôl priodi oeddwn i, gan ddilyn yn bennaf The Dairy Book of Home Cooking. Mae'n siŵr bod yna lot yn cofio The Dairy Book of Home Cooking. Ond llyfrau coginio Elisabeth David oedd yn mynd a'i fryd oedd, fel French Provincial Cooking. Parhaodd y diddordeb yma drwy gydol ei oes ac roedd wrth ei fodd yn arbrofi'n y gegin. Byddem yn mwynhau cael ffrindiau draw yn bryd o fwyd a byddai hyn yn digwydd yn gyson ar ôl symud i Bont-y-pridd yn 1976. A ninnau'n mynd i dai ffrindiau am fwyd. Byddem hefyd yn cael parti Nadolig i gymdogion a ffrindiau a chan fod dwy o'r genod yn cael eu penblwyddi o gwmpas yr ŵyl roedd yn esgus perffaith am ddathliad. A nes ymlaen, pan oedd y tair fy nhîn, y cof sydd gen i, a hwythau hefyd, ydy Gareth yn coginio'n y gegin ar nos Sadwrn tan gwrando ar Jazz Record Request ar Radio 3. Diddordeb mawr arall, os nad ei brif ddiddordeb, oedd darllen. Ble bynnag yr ai, byddai llyfr neu bapur newydd ganddo. Darllenai'n helaeth mewn tair neu bedair iaith, nofelau, hunangofiannau ac wrth gwrs, llyfrau gwleidyddol. O'i ddyddiau coleg ym Mangor ac Aberystwyth roedd ganddo ddiddordeb dwfn ym myd y ddrama a bu cymryd rhan mewn rhai cynyrchiadau yn ystod y cyfnodau hyn. Tra'n dysgu yn Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch, bu'n gyfrifol am greu ffilm fer gydag athro arall. Cafodd y disgyblion eu ffilmio ar fynydd Paris oedd yn brofiad bythgofiadwy iddynt. A mae'r disg gen i fan hyn. Um, oedden ni wedi bod mewn noson yn amlwch um, i ddathlu wel, y 60au rai oedd yn yr ysgol yn y 60au a wnaethon nhw gyflwyno hwn i gareth noson honno. Mae'n dweud Joe Filipacci am archogion Arthur. Jyst ffilm chydig funuda ydi o, wedi ffilmio ar fynydd Paris. Yn ei reit uh, drawiadol, dweud y gwir, achos mae'r golygfeydd yna yn hollol wahanol, ti'n dweud. Um, yeah. Naturiol wedyn, oedd i ddant ei sgrifennu ei ddramau hun ac addasu'r rhai o brasuron dramodwyr Ewrop. Yn ymgyson i weld dramâu Llundain a Stratford ac wrth gwrs i gefnogi dramâu Cymraeg yng Nghaerdydd. Teithiodd Gareth am helaeth yn ystod ei fywyd. Bu yn Rwsia yn 1988 gyda ffrindiau cominyddol a flynyddoedd wedi hynny aeth ar deithiau i Giwba a Nicaragua. Roedd ganddo ddiddordeb mawr yn America Latin a bu'n falch o gael y cyfle i brofi bywyd yn y gwledydd hynny. A mi fia Eiri yn Patagonia am flwyddyn a fe ni draw, wel bedair gwaith i gyd, dim fe ni draw pan oedd Eiri yna, mi aethon ni wedyn, felly da ni, fe ni bedair gwaith. Felly oedd, oedd hynny'n brofiad arbennig a hyfyd, os bod hi'n byw yna am flwyddyn. Um, teithiodd Gareth a finna gyda ffrindiau ac yn pen yn hunain i ganolfannau gwyliau poblogaidd yn Ewrop, lle cael Gareth gyfle ymarfer ei Ffrangeg a'i Sbeineg a rhoi cynnig ar ambell iaith arall hefyd. Yn ogystal, cefais gyfle ehangu fy ngorwelion ymhellach gyda gymweliadau ar Ariannu, Chile ac Unol Daleithiau America. Oherwydd gallu siarad Gareth i siarad ieithoedd a ddiddordeb mawr mewn pobl a diwylliannau eraill, byddwn bob amser yn cyfarfod â phobl leol ac yn cael profiadau gwirioneddol ddifyr ar y teithiau hyn. Daeth y teithio i ben oherwydd salwch Gareth yn 2019 ac roedd hynny'n destun cryn rwystredigaeth iddo. Ond roedd hel atgofion ac edrych ar luniau a gasglwyd dros y blynyddoedd o'r teithiau tramor yn gysur i'r ddau ohonom. Sylweddolai Gareth ei fod yn freintiedig iawn oherwydd ei fod wedi cael gweld cryn dipyn o'r byd a bu'n fraint i minnau gael rhannu'r profiadau arbennig hynny efo fo. Dyna ni, dyna marn ni.
Diolch yn fawr iawn, Gina, um, am osod hefyd naws hyfryd yn ein rhywbeth na gymaint o'n chi yma sydd uh, wedi nabod Gareth yn y cyfnod yna. Um, ac fel o'n i'n dweud, falle bydd yna gyfle yna, felly ni eisiau, eisiau sôn o'r gynulleidfa, mae hynny wedi digwydd llawer wrth i ni fynd o gwmpas i, i wahanol llefydd. Ac um, fel mae Gina wedi darllen ei chyfraniad hi, mae yna cyfraniadau eraill sy'n canolbwyntio ar y cyfnod yn Wrexham. Bydd llawer un ohonoch chi, dwi'n siŵr, nes di sôn Gina am Harry Lloyd. Um, Harry ddim yn teimlo bod yn gallu teithio um, prawn yma a Bronwen, ond yn cofio at bawb Yym ac mae oedd sgwennu darn gwerthfawr iawn yn fan hyn yn sôn am ddyddiau cynnar Ysgol Morgan Llwyd wrth gwrs a wedyn yn sôn am uh, am weithgar, weithgaredd um, Gareth i Gymdeithas yr Iaith, ond hefyd yn sôn am um, Gareth um, a'r cangen mudiad gwrth apartheid oedd yn y dre wrth gwrs yn y cyfnod yna. Um, ac mae'n sôn am cael rhyw ddadle efo John Marek, wrth gwrs, yr, mm. uh, yr aelod syneddol Llafur, um, a wedyn hefyd yn sôn am sut oedd yn cymdeithasu efo Cymru Cymraeg a di Gymraeg y dre, wrth gwrs. Um, a fel oedd ti'n sôn, dwi'n am i holl uh, weithgaredd gwleidyddol a, a diddordebau fe tu hwnt i Gymru. Um, ac dwi'n meddwl bod y, bod y diwedd Y darn fach ar y diwedd sy gin um, Harry ar y cael. Bu Gareth yn hapus iawn yn Wrecsam, beth hwnna'n dod trwy ben, be oedd y ti'n dweud. A dysgais lawer yn ei gwmni, er na wnes i erioed ymuno â'r blaid gomunydol. Roedd colled ar ei ôl, um, ac ar ôl iddynt symud i fyw i ardal Cynarfon ac yna i Bont y Crydd. Wel, un arall o uh, feibion Wrecsam, Fedra et ti nawr gyrraedd. A byd ti'n dist hefyd bod eisiau mwy i'r gyfrol yma na'r sawl sydd wedi cyfrannu'n barod. Um, achos dwi'n meddwl yn y noson yn Gynarfon yn Haredi, a fe chi'n trafod atgofion Geraint. Felly rhowch groeso i'r pawb yn yna bod Geraint Lyfryn a diolch i ti am ddod yma pawb.
Wel, dwi'n diolch i Angharad am yng Ngwlad yma achos uh, dwi'n teimlo Adnabyddiaeth bach iawn, ffenest bach iawn o nabod Gareth Miles yn sir gen i, fel Mister Miles yn Ysgol Morgan Llwyd. O'n i, o'n i'n symud o Wrecsam pan o'n i'n uh, well, blwyddyn tri yn yr ysgol tua 1968, o'n i'n symud o yna, ac o'n i mond wedi cael rhyw ddwy flynedd, chydig bach dros ddwy flynedd, yn blentyn bach yn ysgol Morgan Llwyd. Ond um, mae'n un o'r athrawon na ydych chi'n cofio am byth, a, a dwi jyst yn teimlo bod fi wedi cael colled dweud gwir, bod fi wedi symud o'n ac cyn bod yn hun a gallu gwerthfawrogi fwy y math o athro oedd o, achos oedd yna rhywbeth gwreiddiol iawn yn dyno. Dwi'n cofio cyrraedd Ysgol Morgan Llwyd a cael, oedd o'n dysgu Saesneg a Ffrangeg i ni, blwyddyn, blwyddyn cyntaf.

Bonjour. Na fo? A wedyn, je suis le professeur. A dyma ni gyd yn chwerthin, no, mae'n dweud bod o'n professor. no, je suis le professor. A wedyn, dwi'n cario ymlaen fel hyn, dwi'n pwynt, pwynt, pwynt, what you laugh an et, what you laugh out the class. Ac um, just siarad yn Ffrangeg, a ni'n drwy'r wers, a wedyn, a o'r war, a dyna ddiwedd y wers, ac oedd o'n wedi dweud gair yn, yn Gymraeg nag yn Saesneg wrthyn ni, pwy ydy'r dyn yma? Gret. Ac, so, a oedd o'n ffordd mor wreiddiol o ennyn diddordeb a uh, nes i'n mlaen yn ei Ffrangeg, nes i'n ysgol dre newydd wedyn a ne, os oes wedi cael Gareth Miles, fi sy'n wedi cael uh, marc gwell yn Ffrangeg na ges. Ond nes i lefel A, ges i, ges i lefel A Ffrangeg. O'n i'n cael feir o goch, gan un waith ges i feirniadaeth eitha llym ganddo fo, uh, am waith Saesneg, oedd am sgwennu trychineb am, uh, sgwennu traethawd am drychineb Aberfan. Ac o'n i wedi sgwennu bod munud o ddistawrwydd wedi bod yna'r gair as at y gêm bel droed. A wedyn di reid y frawddeg, the final score was one all. Croes y drwna. This is not relevant. Ond uh, dwi mor falch o, o fod wedi cael y profiad o'r ddwy flynedd yna, achos i symud i dre newydd wedi Newtown High School, ac oedd yr athro Saesneg yn fara mor uh, llipa, ond hyn o'n llwyddau wneud Dylan Thomas o Gareth Thomas yn ddiflas, so sy'n cario ymlaen efo Saesneg. Ond um, Tra o'n i, tra o'n i yn ysgol, o'n i wedi gadael Morgan Llwyd, ond tra o'n i'n ysgol Drenewydd, es i Steddfod Hwlffordd, a mae'r lluniau yn fan hyn ar cylchgrawn sŵn, a gweld fy hen athro, Mister Miles, yn canu y blues, y glasiau mae'n debyg, Gareth Gwrth Gwddf Grafel Miles yn canu'r Glasio. Ac dyna fo, efo Hefin Ellis ar y gitar, a Dyfan Roberts fan hyn yn canu efo fo. Ac oedd hyn yn y clwb rygbi yn Hwlffordd, ac oedd jyst yn, yn bnawn chwyslyd mewn clwb rygbi, mae Gareth Miles yn bloeddio mewn i'r meic yn dros gitar trwy dan o'n i'n o, mae hyn yn ffantastig. Um, o'r rhiain, fel ydych chi wedi gweld, o'r rhiain y chwaer i yn y criw cyntaf un ddoth yma gan llwyd, ac um, criw bach iawn oedd ond oedd hi wrth i bodd efo Mr Miles hefyd oedd i fod son son amdano fo. Ac oedd Gareth bob tro'n i'n weld o wedyn, ar ôl faes Eisteddfod, yn beth, oedd y peth cyntaf oedd yn gofyn, sut mae rhiai? Oedd yn cofio, oedd yn cofio pobl fel yna, oedd yn uh, gynnu ffordd efo pobl, a oedd yn gwerthfawrogi hynny'n fawr, a mae rhiai, oedd rhiai yn gwrthi bod efo. Um, un peth arall sy'n gynnau dweud gwir, pan, pan ydych sylwi adeg Covid bod uh, Mr Miles yn beirniadu cysadleuaeth cyfeithi drama um, yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni, Nes i feddwl, o, na i drio hwnna, yn erbyn fy hen athro Ffrangeg, na i drio cyfieithu drama, a sgennau'n Ffrangeg da iawn, a fedrai, fedrai fynd at geiriadur a gweithio allan o bethau. So, nes i gyfieithu Le Père gan uh, Florian Zeller, jyst o'r anwyrraeth i weld be, be oedd o'n ddeud wrtho fi, heb wybod mai fi oedd o. Ac uh, er mor syndod nes i ennill, ac afodd i llwyfannu gen Theatr Cymru, so yn fraint enfawr i fi. A ges i ddiolch iddo wedyn am uh, fy rhoi fi ar ben ffordd yr holl fynyddoedd yn ôl. Felly, um, atgofion melus a diolch am bobl fel Gareth sy'n ysbrydoliaeth i gymaint o bobl a dwi'n meddwl fyswn i yr un person heddiw o'n i bai am just yr ysbrydoliaeth bach na ges i yn un ar ddeg oed.
rhywun arall oedd yn ddisgybl, gyn ddisgybl ysgol felly yn Morgan Llwyd, Rodri Glyn Thomas, um, yr cyn aelod cynlliad yn dyfa fel oedd dros um, dwyrain Cyrfyrddin a Dynefwr i Blaid Cymru um, ac yn ddisgybl yn fan hyn. Wrth gwrs, yn Ysgol Morgan Llwyd, a wedyn jyst dan bach o be oedd o wedi sgwennu yn fan hyn. Lleolwyd yr ysgol yn hen barac syfyddin ar gyrion y dref. Y fantais i ni ddisgyblion, i mi o leiaf, oedd yn bod wedi etifeddu maes chwarae hynod o eang ac o'r ansawdd uchaf o holl ysgolion y dref. Yr anfantais i'r athrawon oedd ansawdd yr ystafelloedd dosbarth, hen gafanau pren. Un peth defnyddiol i ni disgyblion sydd yn cynifer o gabanau a rheini ar chwal dros y ceri o dir, roedd modd honni wrth gyrraedd yn hwyr i wersi ein bod wedi mynd ar goll neu wedi ymlwybro at y caban anghywir. Ond yr elfen ryfedda oedd fod gennym derfysgwr yn ein plith, neu o leiaf dyna fyddai'r awdurdod lleol a'r mwyafrif o drigolion wedi dweud, roedd yn gyfnod chwyldro myfyrwyr trwy Ewrop ac yng Nghymru, ac roedd yr alwad honno wedi ei darlledu gan Saunders Lewis, a Gareth Miles, ein hathro Saesneg a Ffrangeg, yn gyn-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith ac wedi cyflawni'r drosedd ddifrifol o gario cyfaill ar draws far ei feic, wrth gwrs mae'n arwain at, um, at y wis, ynddo fe? Ac mae'n dweud, roedd yn athro ysbrydoledig, sef y gair nes i ddefnyddio hefyd, um, Geraint. Felly ie, mae yna gyfraniadau o ddiddordeb i bobl Wrexham, ond wrth gwrs mae yna lu o gyfraniadau hefyd o gyfnodau eraill. A gan bobl byddwch chi'n nabod i henwau nhw fel Dafydd Iwan ac uh, Robert Griffith, um, ac hefyd Cynog Dafis. Ac oedd Cynog wedi cymryd, pawb yn adnabod Cynog wrth gwrs, wedi cymryd rhan yn y lansiad gafon ni yn Aberystwyth ac mae ysgrif ef, a pob un arall, ond mae ysgrif e'n arbennig o werthfawr dwi'n meddwl, ynglyn â'r cyfraniad yma o'r dyddiau cynnar Cymdeithas yr Iaith, ond hefyd yn wleidyddol ac yn disgrifio eu hymwneud nhw. Yym, a wna i jyst darllen darn bach yn fanna. Yn Llangefni, yng Nghanadledd Plaid Cymru 1959 y cwrddes i a Gareth gynta, mae Cynog yn sgwennu, ar y Fringe yn nhafarnau'r dref yn bennaf, yng nghwmni deallusion ifanc tair eu cenedlaetholdeb, megis Siôn Daniel, Harri Pritchard Jones, Hywel ap Dafydd, Elfyn Tomos. Penderfyniad arweinwyr y blaid i beidio gweithredu yn Benyberthaidd yn Nhryweryn oedd prif bwnc trafod. Y gair 'brad' a'r enw Saunders Lewis yn britho'r sgwrs. Fues i fyth yr un fath ar ôl y drochfa eideolegol yna A rywsut, asiwyd Gareth a finnau mewn perthynas gecrus ac ymryfeilus yn aml, ond magnetaidd, serch hynny, yn enwedig o'm hochr hi, a barodd tan i ni ollwng gafel ar ddwylo'n gilydd ddeuddydd cyn ei farw, ac mae'r ysgrif yn mynd yn ei flaen, gwerth i darllen. Um, ac wrth gwrs, ie, yeah, yr, yr, yr, yr ymrywiaeth yma, o'r holl gyfraniad i fyd drama, llenyddiaeth, mae'n gyfraniadau gen uh, pobl fel Jane Aron yn yr hyn yn ôl rhain waith um, a Will Garn ac eraill sydd o, o ddiddordeb um, arbennig. Ar y trywyddwr gweledigaeth ehangach, mae Meic, dwi'n mynd i droi at y ti nesaf, dwi'n croesawu Mae Foot Whistle, falle ddim mor gyfarwydd i'r rhan yma o Gymru, Mike, um, o, o ardal, ti'n byw yn ardal y, y mynydd bach, ond bydd yn amser ac yn teithio ac yn ffrwydro llawer, ac yn, uh, yn newyddiadurwr o ran dy broffesiwn, ac wrth gwrs uh, wedi bod yn swyddog undeb um, fel Gareth, um, a'ch perthynas chi yn un cynhyrchiol a phwysig iawn yn nhermau gwleidyddol. Felly mae'n gret cael clywed dy gyfraniad di a dy adnewyddiaeth di ac wrth gwrs nes ti uh, rhoi teyrnged i Gareth yn ei, yn ei angladd hefyd fel, fel sy'n bwysig i nodi. Felly diolch yn fawr i ti am gyfrannu prawn yma. Diolch, diolch am y
cyfle. Um, y tro cyntaf fi'n credu i fi gwrdd â Gareth yn wedi sôn am hyn oedd uh, pan o'n i'n fyfyriwr uh, yn wneud uh, fy Postgraduate Certificate of Education yn Coleg Brifysgol Abertawe ac oedd, beth oedd yn digwydd oedd bod na gyfnod, oedd na gyfle i'r undebau yym athrawon i ddod i recriwtio pobl oedd yn mynd i fod yn athrawon o bosib, oedd yn cael dod i'r coleg ac oedd na stondinne. Ac oedd Gareth wedi... ddim wedi dod i'r un lle oedd yr undebau eraill, so oedd e wedi dod ar adeg arall. Ac yy es i draw yym a cael sgwrs 'da fe yym ac yym wnes i bwyntio mas bo' fi yn yy yn barod wedi ymaelodi ar yy National Union of Teachers achos oedd fy mam a fy nhad-cu wedi bod yn yr NUT Uh, ac achos bod enw ti yn agosach i raddau at, at y Blaid Lafur. Uh, ac o'n i'n barod, wrth gwrs, yn aelod o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, uh, NUS Wales. Um, so, doedd dim llawer o bwynt i fi ymwlodi a, ac um, uh, IMCA. Uh, sorry, uh, i, uh, ICAC. ICAC, ICAC, sorry, gymryd o. ac um, uh, o mi sgile fel rhywun oedd yn recrwtio uh, mor dda bod wedi perswadio fi bod fi yn mynd i ymwylodi ar trydydd undeb, dweud, uh, o fewn ychydig o funud, funedau. Uh, funedau. Ac uh, wy'n credu bod hwnna jyst yn dangos i, i, i allu fe. uh, gyda geiriau. A wedyn yn aronig iawn, um, es i ddim yn athro, do dim swyddi yn mynd fel athrawon ar y pryd yn 1982, um, a nes i fynd i weithio i HDB a dod yn newydd y dirwr, ac o fewn amser des i fel oedd yn had wedi wneud, a fy y ci, so o'n i'n dal i ddilyn lwybr, lwybr um, tyrio. Ond uh, des i'n swyddog undeb, ac oedd Gareth yn erbyn hyn yn wedi newid i undeb E ac bellach yn, uh, yn gweithio i'r um, uh, Writers Guild, i'r er, awduron. Um, a fe, oedd e ddim yn gweithio iddyn nhw, oedd e'n swyddog lleig, uh, y prif swyddog yng Nghymru a wedi gwir, ac yn eistedd ar y pwyllgor gwaith Prydeinig hefyd. Ac yym o- fi oedd yn un o'r swyddogion yn yn yr NUJ yym ac o'n i'n cyd-weithio mewn cyfarfodydd oedd yn ymwneud â beth mae'r TUC yn galw yy the Federation of Entertainment Unions, so o'n i'n trafod yym pethau yn enwedig yn yn ynglŷn â darlledu ac yy daethon ni i nabod ein gilydd yn yn yn dda iawn fan'na. ac wedi gorfod delio gyda gyda sefyllfaoedd eitha eitha lletchwith ar ar adegau. Um, ac o'n i wastad, un, un o'r pethau wedi gweud yw, oedd e'n fwy fel i ni wedi clywed y milwriaethus dros ben yn ei wleidyddiaeth, uh, ond hefyd oedd e'n fwy uh, call iawn, oedd e'n berson dadansoddiadol llym yy yn y ffordd oedd e'n gweld pethe, ac o'n i wastad yn gwerthfawrogi yym beth oedd gyda Gareth i weud. Um, ac un o'r pethau sy'n taro fi bron yn enwedig yn yr amser, amseroedd um, anodd hyn yn y byd, uh, wy'n gweld eisiau y cyfle i, i, i drafod gyda Gareth beth sy'n mynd, mynd ymlaen. Beth yw'u deimlad ynglŷn â yr argyfwng diweddara? Yym, beth, beth, um, beth yw'r ffordd ymlaen uh, pan bod ni mewn cyfnodau o anobaith uh, ar y funud? Um, ac un o'r pethau oedd wedi taro, taro fi heddi oedd wrth gwrs Yym bod yym ma' ma' 'na ma' 'na ddywediad yn does yym yy dwi ife dwi'm yn siŵr pwy oedd wedi bathu fe, Joe Hill yr Americanwr ond yym yy don't mourn, organise. Hmm. Ac yy dyna dyna un o'r pethe wi'n siŵr bod y Gareth yn gweud nawr on'd yfe? Don't mourn, organise. A heddiw wrth gwrs a wi'n gwybod bod 'na bod bod 'na rai pobl sydd ddim yn gallu bod 'ma heddi oherwydd Mae mae 'na wrthdystiad yn y Wyddgrug yn erbyn y Ffasgwyr sydd wedi bod yn yn llygadu y cyfleon o o dreial recriwtio pobl yn yr ardal yma yym a hefyd mae 'na mae 'na wrthdystiad mawr iawn yn Llunden yn erbyn yym yn erbyn yy Ffasgedd a ac y y dde boblogaeth yym a wi'n siŵr yy bod y Gareth wedi bod yn un o reina Sa fe yma yn dal gyda ni. Ond um, un o'r pethau, pan, pan oedd e'n dost, dost iawn, o'n i, oedd wedi taro fi bod fi eisiau just gwaed cwpl o bethau wrtho fe uh, am, am, am yr effaith oedd wedi cael arno i a, a roi o pethau falle bod ni wedi rannu. Ac um, O'n i 'di cael... Peth arall oedd oedd oedd... cysylltiad arall rhwng fi a Gareth oedd yym y Morning Star, yym yym wi'n sgwennu yn achlysurol i'r i'r Morning Star yym ac oedd Gareth wrth gwrs wedi bod ar yr y pwyllgor reoli y Morning Star yym yn yn yym yy am am nifer o flynydde ac oedd e'n bapur oedd e'n bwysig iawn iddo fe. yn rhan bwysig o'i, o'i um, uh, weledigaeth o'r byd. Ac um, un o, un o, o, o, o, o ddim wedi gofyn i fi, uh, rhywun o'n i'n nabod uh, o'r enw David Constantine, sy'n sy uh, fardd Saesneg, uh, eitha enwog. Uh, o dde, sydd, o dde, mae, mae hefyd wedi bod yn, yn ddarlithydd mewn, um, fel athro mewn Almaeneg yn Prifysgol uh, Oxford. Ac ydw i gofyn i, i fi wneud uh, adolygiad o llyfr o dde a Tom Coon wedi wneud, uh, sef cyfieithiad o bob un o gerddi um, y, drama, y dramodydd Almaenig uh, Marxaidd, uh, Bertolt Brecht. Uh, so pob un o'i, o'i gerddi. Yy llyfr swmpus iawn, yy a nes i adolygu ar gyfer y Morning Star ac oedd yn gwybod oedd Gareth wedi wedi darllen hwnna ac yym yy yn yn yr yn y casgliad yna mae Brecht yy yn sôn am byti drama ac yn sôn am byti gwaith dramodydd ac yn enwedig dramodydd yy Marxaidd ac oedd na oedd na gerdd yn y Yn y casgliad o'dd wedi taro fi fel disgrifiad o Gareth a'i waith e a'i weledigaeth e ac enw y gerdd yna gan Brecht yw Lied des Stucke-Schreibers, Song of the Playwright. I am a playwright,

The earthquakes have cash in their jacket pockets, the mountains step out of limousines and the tearing rivers hold sway over the police. Ac um, dwi'n meddwl bydde, bydde Gareth yn, yn gweld hynny fel dyna beth oedd e'n treio wneud ac yn llwyddo i wneud, dwi'n credu, yn ei waith. Um, Peth arall yy o'n i wedi rannu gyda Gareth oedd yy cariad o waith yym Nicholas y Glais. Yym ac wrth gwrs oedd, oedd Nicholas yn gomiwnydd amlwg yy yn yn yma yng Nghymru. Yym. Ar ôl iddo fe gael ei um, diarddel o Blaid Lafur, oedd e'n uh, un o arweinwyr y Blaid Lafur yn Ceredigion cyn hynny. Uh, so, o'r y teg iddo fe. Um, ac um, o'n i wedi gwneud casgliad o uh, gynneuon o'r rhyfel mawr. A wy'n credu oedd, oedd Gareth a Gina yn, yn y lansiad yn, yn, yn yr ysteddfod yn, um, yn, yn, yn, yn, yn, yn y fenni, ynddo fe? Wy'n siŵr bod chi'n bod chi yna, ynddo fe? Ac um, dyma um, rhywbeth oedd, oedd um, cyfieith, wel, fersiwn yw hwn gan um, uh, Nicholas y Glais o uh, y, uh, y Faner Goch. Mae'n galw fe Baner Lafur, Llafur. Ond um, beth, um, beth o'n i'n mynd i wneud oedd, achos bod ni ddim gallu ffoddio uh, i dalu Geraint Lygrin i ganu. o'n i, on i just yn mynd i gael go ar ganu, chydig bach o'r fe. Ond beth yw e, yw bod y fersiwn o'r uh, faner goch i ni'n cofio nawr, tan yn bawn, yn araf ac yn plodyn yna. Nid yn oedd y fersiwn gynta, dyna nid yn oedd y tôn gwreiddiol ar gyfer, uh, ar gyfer um, The Red Flag. Um, oedd e'n fersiwn o gan Jacobite, yy ac oedd e'n marching song, Jacobite marching song, ac oedd yna dipyn o, o fynd i'r peth, ti'n bod? Yn lle, ti ddod i gannu fe fersiwn arall. So, wi wedi, oedd yn anffodus, o'n i ddim yn gallu cael bawb Billy Bragg heddi, achos mae e'n y gwrthastiad yn Llundain, mae'n mae gyflwyn, ond mae wedi gwneud fersiwn gyda Dick Gochen, y, yr uh, canwr Scottaidd enwog, so os wy'n gallu cael hwnni,

a myrddau ddwylo'n barod iawn i'w chario pan fo raid, mae'r camrau'n benderfynol, a'n calon fel y dyr, fe gerddwn yn fuddugol gorff i'n gorswyrdd cyn bo hir. Drwy nosau, nosau o thrymder, disgasom feichiau trwm, ond dwylo'i eraill fi'n crynhoi cynhaeaf yn y cwm, O dan y ddaear dywyll a'r feysydd oerion maith, Yn rhydd periannau drwy y nos, bu'r werin wrth i gwaith. Ein rwymau sydd yn datod, ein rhyddid sydd ger llaw, Ein undeb i golannau aer oer, y mawrion sy'n rhoi braw, Nid caethion fyddwn bythol, Ca'r gwledydd wybod hyn, cha neb fwynhau y gwenith air, heb drin y ddwl a'r bryn. Wynebwn ar y frwydr, a serch ein bron yn fflam, daw'r ddeial y dan cymbo hir, i'n meddiant wedi'r cam, mae'r faner ar y bryniau, yn dal pelydrau'r dydd, a cheithion mamon yn y wlad, yn dechrau dod yn rhydd. Ymddyra plant y gorthrwm yw chysgod ym mhob gwlad, Mae dyn yn frawd i ddyn o hyd, a Duw i bawb yn dad. Fe chwifia'r fan o'r borffor cyn hir yn nglas y nef, A theithiai'r werin yn 'i blaen, a gobaith yn 'i llef. Dwi jyst yn, yn wrth ddarllen uh, gweithiau um, Nicholas y Glais, dwi jyst yn cofio Gareth a'i, a'i gyfraniad. Ac o'n i jyst eisiau gwaed pa mor hyfryd oedd i weld um, i, i fwrw miwn i Gina a teulu y bore yma yn cerdded o gwmpas y, y dre oedd Tomwyn a finnau yn, yn, yn, yn, yn mynd rhan bod y bwrw mwyn iddyn nhw a gweld i'r gwenu ar ôl ac yn gweud ba siopau oedd wedi diflannu. so, diolch yn fawr iawn am, am y cyfle i, i fod wedi jyst siarad, uh, rannu cwbl o brofiadau. Diolch yn fawr iawn i ti a diolch am ganu. Dwi am ofyn ar un harad, sef un o gyd-olygyddion y gyfrol, um, jyst i ddod mlaen, a fi ys ti yn, yn ddigon iawn, chwrs teg, mynd ar ôl lot fawr o'r cyfranwyr fan hyn, do, ac o'n i jyst, ie, yeah, mae'n gymaint asher rhywun wedi am y gyfrol, ond os wyt ti'n fod yn dod mlaen, a Falle rannu rhywfaint o dy, tywed, um, dy olwg di te ar y gyfrol a hefyd yn amlwg ar y dyn i hyn. Ie, diolch yn fawr. Mae'n cadw chi hir achos uh, dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol cael eich cyfrinadau a'ch atgof, atgofion chi. Achos dwi'n meddwl ar ryw ddwy flynedd sy'n nes, pen i ni drafod, nes ni ddod at y gilydd yn steddfod i, i gofio Gareth. a trafod y carreg i ddod â chyfrol at ei gilydd. Ond um, a nes i ddeud, o, na i helpu, a oedd yn dod â Sian i fewn a Howell. Ond nes i rioed ddychmygu gymaint o daith fysa cynhyrchu y llyfr yma. Achos uh, mae wedi mynd i bob math o, o gyfeiriadau gwahanol. Ac uh, fel Dwi 'di trafod gymaint ar y daith hefyd, yy yr lansiad cynta yn Gaernarfon, a dod ar draws Will Rowlands a'r stori a ffilm yy yn Amlwch, oedd oedd hwnna'n stori ryfeddol a dwi'n benderfynol bod y ffilm yna yn mynd i gael ei gweld. Mae yn un o'r ffilmiau cynhara yn y Gymraeg dydi? Yym a jyst y weledigaeth bod y criw Amlwch a Gareth wedi penderfynu, reit, da ni'n mynd i wneud hyn, ganol y 60au, pen o bobl ddim yn gwneud ffilmiau yn Gymraeg, felly mae hwnna jyst yn, yn drysor hanesyddol sy'n uh, disgwyl i, i, i gael ei agor. A wedyn titha Geraint yn ransiau, da fi'n anholi wedyn a ti'n dweud beth ti'n bobl wedi siarad. Beth cysylltiad di efo, efo Gareth? O, asro, a Morgan Llwyd a'r stori sydd wedi cael dysbrydoli. atgofion Rhodri Glyn. Felly mm. mae'n jyst yn hyfryd gweld mm. ffordd mae Gareth yn cysylltu ac yn sbarduno pobl ifanc. A dwi'n meddwl a dyna mm. i gyfraniad mwyaf o. Mae yna hanner can mlynedd ers 1975 a fel ti'n dweud, ti'n cofio athro da. Um, mae yna ma ddeialog yn yr um, drama Robert Bolt a man for all seasons. A mae Tomos Moore yn cynghori gŵr ifanc uchelgeisiol a mae eisiau mynd uh, uh, i'r Senedd. A mae Thomas Moore yn dweud efo ewch yn athro. A mae o'n dweud, a teacher, but who would know? A ateb Thomas Moore ydi, you, your pupils, God. and that's not a bad audience. a dwi'n meddwl mae rhai bobl yn cael ei geni i, i fod yn athrawon. Ac uh, dwi wedi cadw yr, um, yr uh, daflen ges i gan Gareth yn athro. Oedda ti'n dweud, ti'n sylwi ar, fel o'n wahanol, a beth dwi'n gofio yn ysgol Dyffryn Anlle, oedd, uh, oedden ni'n cael gwasanaeth Saesneg unwaith yr wythnos ar ddydd iau. Ac uh, dwi'n gwybod pam, ond um, un o'r uh, yr emyn oedd yn cael ei chanu oedd I vow to thee my country. A wedyn oedd yn sbio ar y athrawon ac oedd yn sefyll ac oedd Mr Miles yn canu. Mhm. Ac oedd yn meddwl, oedd yr athrawon i gyd yn wynebu ni. Ac oedd yn meddwl, pam ti'n canu? Pwy di'r dyn mae sy'n... Pwy di'r dyn? Bo, yn bahofio wahanol i bawb arall. a, a trafod efo wedyn ac oedd o jyst yn dweud, dwi'n mynd i ganol geiriau fel allu. Ond y ffaith bod o'n fodlon gwneud safiad uh, mewn, ac yn rhoi i hun mewn sefyllfa reit anodd. Blwyddyn fi oedd o ym Mhen y Groes ac o'n i'n ddigon ffodus i fod yn y chweched dosbarth ac yn, yn uh, dilyn Saesneg. Ac uh, dyna lle o'n i yn genedlaetholwr brwd a rhes o fath o dyna Cymdeithas yr Iaith. A un oedd rhawn yn dweud, yn, yn jail fwrwch chi ar eich pen. Ond o'n i jyst eisiau datrys broblem y Gymraeg a um, cael popeth yn Gymraeg a mynd ymlaen yn fy mywyd. O'n i'n eitha clir lle o'n eisiau mynd, ac o'n i'n meddwl, datrys y busnes ma unwaith ag am byth. A dwi'n meddwl be ddaru Gareth i mi yn y chweched osbarth oedd peri mi sylweddoli cymlethdod y sefyllfa. Just agor yn llygad i uh, un o'r pethau fod yma'n dweud ac oedden ni wedi arfer, oedden ni'n edrych dros gwm silin o Ysgol Dyffryn Alla, golygfa fendigedig. Ac oeddan ni 'di arfer cael athrawon newydd yn dweud, ew, da chi'n lwcus yn byw mewn ffasiwn ardal dlws ac oeddan ni'n dweud. A wedyn dyma Gareth Miles yn sbio ar yr olygfa ac yn dweud, be da ni angen fwy na dim byd yn y ffrynanlle ydy ffatri. Ffatri i roi gwaith i bobl. Ac oedd hyn yn beth dychmygu fi, os a ffatri yn gweitha fi, a mae Williams Paris di sôn am harfwch y dyffryn a bod chi'n bod i wneud pethau fel yna. A dyn nhw'n gwneud i fi sylw, Os da chi eisiau'r Gymraeg fyw, os da chi eisiau fan hyn fod yn gymuned iach, mae rhaid chi sefydlu gwaith i bobl fel bod pobl yn aros. Ac oedd y jigsaws oedd chi'n gweld y peth yn dechrau, o oh, iawn, gyda fo bwynt. Ac um, dyma fi, oedd o'n rhoi trester ddarllen, mae ni, uh, llyfrau darllen uh, 1974, Ac mae rhestr rhyfeddol o Hemingway, Huxley, Orwell, Graham Greene, Thomas Hardy, Foster, James Joyce. Ond yn y canol, James Baldwin, a do'n i'n mynd allan deunydd James Baldwin o blaen, Emyr Humphreys, Camus, Sartre, D.S. Lawrence, Steinbeck. A dwi wedi cadw y rhestr yna, a dwi ddim wedi darllen y gwyd, ond Dyma oedd yr arweiniad, ond i'r rhaid fi ar ben ffordd. A wedyn Clearites fel Brecht da, Ionesco a, a wedyn um, James Baldwin eto. Ac uh, yn y canol, Karl Marx, The Communist Manifesto. you know, a wedyn doedd o'n ddim yn trin ni fel plant, de. Dyma beth dwi'n disgwyl i chi ddarllen. Hmm. Dyma beth yw'r safon dwi'n disgwyl gyda chi, dwi'n disgwyl yeah. chi drafod y beth yma. Ac oedd hynna yn gwbl newydd hefyd. Ond da ni wedi arfer cael athro yn dod, sbio ar y nodiadau, sgwennwch ar y bwrdd du, oedd o'n sgwennu ar y bwrdd du, rhowch hwn i lawr, a dyna oedden ni'n neud, bob un gwers. Tan i hwn gerad i mewn a dweud, dwi eisiau chi feddwl dros eich chi dan, dwi eisiau chi herio, dwi eisiau chi ofyn cwestiynau. Ac oedd hynna, jyst blwyddyn ar hynna, fel mae bob disgybl wedi i, i, i nodi, oedd hynna jyst yn sioc i'r system ac yn meddwl. Ac oedd o hefyd mor gynhyrfus, de. Bod chi'n cael dadlau, bod yn cael ei ganiatáu, bod chi'n meddwl yn annibynnol. Hmm. A wedyn, dyna pan dwi'n dwi ddiolchgar i Gareth i ddechrau, ond bod yr, y gyfrol yma wedi um, y cylchoedd, oedden ni sôn, dod i'n abod y teulu, uh, wyddwn ni erioed o blaen bod gynnu ddiddordeb mewn cogilio, mewn nofio, mewn jans, uh, ti'n sôn am pwysigrwydd undebaeth, Drama, o'n i wrth fy modd gweld, a diolch am i'r draffarth o reid y sleidiau yna. Mm. Pwysigrwydd drama i blant, rhaid y cyfleoedd yna yn ifanc iawn. Mm. Um, Oedden ni wedi cael mynd i Theatr Gwynedd, ond dyma Mr Miles yn dweud, reit, dwi eisiau chi weld Stratford, dwi eisiau chi gael y profiad o weld um, uh, Hamlet yn cael ei berfformio gan un o'r cwmnïau gorau sy'n yna. Trefnu bus, un diwrnod, taith i lawr i Stratford, taith yn ôl. Dwi'n dod am yn hawdd efo criw o blant, ac doedd o'n gwybod be fysa criw dyffryn anlla yn feddwl o'r profiad yna. Ond oedd o'n rhaid hmm. yr, y cynnig yna i ni, i, i ni wneud. Ond mae ma, ma pwysigrwydd drama i Gareth yn disgleirio trwy fywyd o. uh, crefydd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni wedi cynnwys uh, araith uh, nerchiad Gareth i uh, undeb yr annibynnwyr o bob man. A, a dwi'n trio meddwl beth yn nhw yn ddisgwyl yn um, gwahodd uh, Gareth Miles i siarad o'n nhw. A mae Gareth jyst yn bod yn gwbl onest ac yn dweud i brofiad o yn y capel methodistaidd yn mwy fawr a mynd ymlaen wedyn i sôn am ddiwinyddiaeth yr rhyddhad a'r llyfrau ddod i ddarllen ac uh, jyst y gwaith meddwl a'r ffordd oedd o'n cael ei gyson, yn gyson yn cael ei herio gan y syniadau yma. Mae o'n anerchiad rhyfeddol a dwi'n siŵr bod o wedi cael ei, ei werthfawrogi. Um, llyfrau, fel oeddech chi'n deud, o ran darllen nhw, o ran sgwennu nhw, o ran um, cyflwyno nhw. Um, gwleidyddiaeth yn amlwg, jyst y ffaith yng nghanol hyn i gyd bod wedi penderfynu, reit, dwi'n mynd i uh, fod yn greiddiol yn sefydlu'r mudiad Cymdeithas yr Iaith. A dwi'n gyda tegu beth ti wedi dweud am cynog. Ac oedd cael clywed cynog yn Aberystwyth doedd? Fath o jyst mynd yn ôl i cyfnod 1959, fel o'n bod o'n ddoe. Ond o'n o'n gweld y peth oedd o'n gweld y bobl yma ac uh, nath o siarad, a dwi'n meddwl bod chdi wedi cofnodi yr, yr sgwrs yna, ond mae'n un, mae un rhyfeddol lle. Um, felly, da ni yn Gynarfon, yn Pont y Pridd, yn Aberystwyth, rhywbeth o roadshow, ond uh, oedd Rexham yn absennol, y gornel yna o Gymru ddim wedi chynrychioli, a dyna pam di falch i bod di ni a di penderfynu, reit, mi na ni rhywbeth yn Rexham, mi awn ni yna, a hel ni at yn gilydd, a ti di rei croeso gwych i ni a bwydo ni cyn, cyn dod yma, cyn dechrau y cyfarfod, a dwi'n hynod ddiolchgar i ti am wneud hynny. A jyst y, y, y ffordd da chi di ymateb bod gyda chi, y ffordd da chi, o'n i wrth y modd bod chi'n uh, mynd gallu enwi mm. hanner cam mlynedd yn ddiweddarach, y staff oedd yn y y llynia yna 'lly ac yy ma' jyst yn... dwi 'di gwerthfawrogi hynny. A nes i gynnwys y y stori am John Jenkins hefyd achos o'n i'n meddwl bod werth bod honna'n perthyn i gyfnod Wrecsam. O'dd John Jenkins yn y cyfnod yna, oeddech chi jyst ddim yn deud 'i enw fo os oeddech chi eisiau dod ymlaen mewn gwleidyddiaeth. Fysa bobl ddim wedi gyffwrdd o o gwbl. Mi dyfod 'na gyfeillgarwch rhwng Gareth a uh, teulu Gareth uh, efo John Jenkins, oedd yn mynd yr ail filltir, nid yn unig o'n i'n gyrru rhyw gardyn ac o bobl os weithiau'n yn anfon llythyr i'r carchar, ond y ffaith bod wedi bod yn y carchar am ddeg mlynedd a bod chi wedi bod yn gefn i rwy'n fel yna yn ystod cyfnod i, tra am oglogaidd ac wedyn bod mewn cysylltiad wedyn. Felly, o'na gymaint o bethau ddoth yn hyd uh, a dwi jyst yn diolch i chi am y cyfle bod ni di, bod, bod i fynd â ni ar daith fel hyn. A dwi'n meddwl sa Gareth wrth i fod yn bod yma heddiw yma yn uh, trafod yn dwi'n atgofion a gofbeiddus di, Meic, yn, yn bwysig. Um, Da ni wedi golli fo rwan a da ni mewn cyfnod gwallgo yn wleidyddol, ond hefyd mae'n gyfnod cynhyrfus i Gymru. Da ni ar drothwy etholiad fysa'n gallu newid hanes, wel mi fydd hi'n newid hanes Cymru. Ond uh, mae o'n mae o'n gyfnod cymhleth iawn, a fel ti'n deud, da ni angen rhywun i drafod, neu eisiau trafod ymysg yn gilydd. A be dwi'n deimlo ydy bod Gareth yn bresennol bod o wedi sgwennu gymaint, bod o wedi cynhyrchu llyfrau, nofelau a dramau. A da ni'n dal i allu clywed i lais o, a dal i allu trafod. Uh, achos maen nhw mor berthnasol, dyna da ni wedi sylwi de, wrth ddod o hyn yn hyn. Mae'n gyfrol mor berthnasol, nid gyfrol yn edrych yn ôl. Mae pethau mae Gareth i ddeud yn y 90au mor berthnasol heddiw. Mae darllenwch rei o'r sylwadau ar America mae wedi ddeud. Mae'n taro i'r dim.

So ni'n cael uh, free lessons i fod i'r gwaith cartre, mathematig, cemig a fel yna. A fi'n cofio hefyd um, Gareth ar y maes, oedd rwy'n gwybod bod o'n lot i nofio, ond yn gweld o fel oedd o'n chwarae pel roedd i'r staff dwi'n meddwl, a i fod yn cofio oedd o'n boi reit mawr ar y pryd, uh, tua

Swnte bod o'n unrhyw busnes. Oedd o'n dod â llyfrau um, Parry Match i fewn i'r... Dwi'n cofio dod â Parry Match i fewn i'r i'r wers, ti'n gwybod. A dadle o rai bobl, o rai merched oedd yn dadle. Dwi'n cofio clywed nhw'n cefri a beth fel yna. Ond yy Bill hefyd o'dd o'n fi'n cofio fo yn cymryd ni i'r yy y borddy iaith yn New Year bys y prifysgol yy Wrecsam rŵan ag yy tua saith deg dau saith deg un rwbeth fel 'na ag yy hefyd fi'n cofio fo'n gofyn i fi pa fath o pa fath o grwpia' pop o'n i'n offi. Dwi'n meddwl yn o edrych am ateb Gymreig, dwi'n meddwl, fel Tebon Piws neu rhywbeth fel yna, ti'n gwybod. Ond uh, Mark Bolan a T-Rex yn un Ond oedd o, oedd o'n gallu teimlo bod o, mae gyda fo, oedd eisiau gwybod, oedd eisiau, oedd eisiau Dw i'n gwybod be oedd eich be oedd eich syniad chi am pethau a hefyd dwi'n cofio dangos dipyn bach o um, uh, LP Led Zeppelin yn ddo. Yr un 73 dwi'n meddwl oedd o gyda os yna geiriau braidd yn ôl di fod o'n est ac yna ddim yn holl iawn ohonyn nhw. Uh, dwi'n meddwl yr uh, Houses of the Holy oedd o. Uh, oedd wedi dod allan yn 73, dipyn bach yn wahanol.

Un o'r cyd-olygyddion p'nawn 'ma. Ni'n meddwl, 'swn i jyst yn darllen cerdd um, Powell, ddim yn hir iawn, ond mae'n dda iawn. Um, a mae cerdd, gar, uh, cerdd Hywel Griffiths, um, mae, mae Hywel wrth gwrs wedi sgwennu dan yma ac mae'n sôn am sut nath o ddod i nabod um, Gareth wrth gwrs fel cyd Lenor hefyd, ond yn benna trwy oedd y tîm a'i cynson am Nicholas y Glais ac oedd Gareth wedi ffurfio cymdeithas wrth gwrs i gofio uh, gwaith Nicholas y Glais, ond hefyd fel ffordd o ddarllen y llenyddiaeth ar y chwith a mae'r Gymdeithas yn cwrdd o hyd, da ni'n cwrdd yn Aberystwyth a da ni'n cyfarfod ar-lein os oes gen rhywun ddiddordeb. Um, ac um, ni wedi clywed yn barod ynglyn â um, y Morning Star, uh, papur newydd, wrth gwrs, uh, blaid gominyddol a sut oedd Gareth yn, yn sgwennu, ac mae um, Hywel yn gorffen i ddarnau fel hyn. Mi fyddai pob cyfarfod bron, hynny yw gyda Gareth, yn gorffen yn yr un modd Siglo llaw, a Gareth yn estyn ei gopi o'r Morning Star tuag ataf, gan nodi bob tro mai'r papur hwnnw oedd yn adrodd y gwirionedd am yr hyn oedd yn digwydd yn y byd. Byddaf yn trysori fy atgofion o'r cyfarfodydd hynny gyda Gareth ac rwy'n ddiolchgar am ei haelioni a'i gwmnïaeth a'r fraint o gael ei adnabod. Felly, dyma'r gerdd. Ers dior seren fore. Mae un llen drom yn i lle. Llen rhyngom ar yn gomiau sy eto'r mudo'r drymau a geiriau'r delennau lu yn olau wedi pylu. Ar Orwel? Oedd. Ar ail lem y dirwedd lle prydere'n. Ar wag lechweddau agos crib faith anobaith y nos roedd ei ddesg. Ninnau ar ddôl goediog mewn cwm cysgodol. Ond tynnai ni aton nes. Cynnull ar lethrau cynnes yn dilyn glaw, dal yn glos ar echel gwawr yr achos. Be wnaeth o'r drin feithrinfa, a throi'r rhew yn rhuthr ha? A'i gymwynas ar rasal y dweud oedd yn mynnu dal Deallai bod ewyllys rhag iaith anobaith yn wis. Erys llwyfan a baner, erys ei hwyl, erys her yn y cwm ar lethrau'r côr. O glawr i glawr, disgleirio y mae ein sgyrsiau i gyd, i wthio o esmwythyd y bythol anobeithio erys ei ewyllys o. Am wawr. Os llwm yw aros trwy'r gwewyr yn awyr nos yn y dweud, onid ydyw y mae'r seren fore'n fyw? Diolch yn fawr i bawb am y cyfraniadau, diolch am gael dod yma. Prynwch neu darllenwch, edrychwch ar y gyfrol yn y cefn gyda Marian. Dwi'n meddwl bod pobl yn gallu defnyddio arian parod neu um, cerdyn. Um, ond diolch i chi am ddod, gobeithio bod pawb wedi mwynhau, dwi'n siŵr bydd yna dim bach o sgyrsio yn fan hyn nawr. Um, diolch eto i'r teulu. Um, ac mae yna fwch cyfraniadau hefyd os ydych chi awydd roi um, bydd yn cyfro'r yma to goster digwyddiad, ond hefyd yn, yn rhoi cyfraniadau wedyn um, ar y diwedd. Ti wedi nofio rhywbeth?